Ech fänke mol u mat recorden. Ok, queere Sex. Queere Sex ass d'Thema vun haut. Kelly. Tessy.
Ass all Sex, dee vun der Norm ofweecht, automatesch queere Sex?
Jo an nee. Ok, merci, ciao. Dat war et fir haut. Mir hoffen, et huet Iech gefall, Dir hutt eppes bäigeléiert. Äddi. Tudelü.
Wou's du mir gesot hues, komm mer schwätzen iwwer queere Sex, war ech esou, yes, nice, mega cool. An du war ech esou, wat ass dat? Genau, ech war wierklech esou, hunn queer Persounen automatesch queere Sex? Dat war esou de éischte Punkt. Hunn hetero Persounen ni queere Sex? Ech mengen d'Äntwert ass dach jo.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm?

Denke schonn, datt et engersäits eppes mat Identitéit ze dinn huet. Dat heescht, wa ee sech als queer benennt, een och queere Sex huet. Mee anerersäits denken ech, datt et och vill mat deenen Normvirstellungen ze dinn huet. An dat geet erëm op dat Thema zréck vun, wat ass iwwerhaapt Sex? An ech mengen, wann ee Sex versteet als Penis a Vagina-Penetratioun a soss näischt anescht, Wann een dat net esou als Norm a Fro stellt, soe mer emol sou, oder sech deem net bewosst ass, datt dat d'Norm ass, dann ass et, mengen ech, kee queere Sex. Also ech hunn d'Gefill, wa wa Leit net wëssen, wat queere Sex ass oder wat zwou Frae mateneen am Bett maachen, ech hunn ëmmer d'Gefill, dat, seet zimlech vill iwwer d'Verständnis vu Sex aus, wat déi Leit hunn a wat si och mengen, wat aner Leit maachen, oder mengen ze wëssen, wat aner Leit maachen. Well ech denke mer dann, okay, wann s du keng Anung hues, wat zwou Persounen, déi eng Vagina hunn, kënne sexuell maachen, wat mëss du dann? Also mëss du da wierklech just vaginal Penetratioun an du denks dass all Mënsch dat och mécht a gär mécht, vläicht nach anal Penetratioun, also et ass einfach esou eng mega mega limitéiert Virstellung vu Sex einfach. Jo, an ech menge wann ee Sex gesäit als all Handlung, bei där all Leit déi dobäi sinn Loscht drop hunn an déi bewosst op d'Erreegung vu mindestens enger Persoun rausgeet, Dann stinn der esou vill Méiglechkeeten op. Ja. An ech denken virun allem bei der Fro zu wéi queer Leit, also lesbesch Leit, schwul Leit, trans Persounen, Interpersounen, wie och ëmmer Sex hunn, ass net nëmmen esou dat esou vläit méi en normatiivt, restriktivt Verständnis vun wat ass Sex hannendrun, mee och esou e bëssen esou eng Schaulust. Weess de wat ech mengen? Jo, mee ech verstinn net firwat déi net och par rapport zu aneren hetero Koppelen ass oder Sexualpartner, well et weess ee och net wat déi maachen. Ech hu keng Ahnung a mengem Frëndeskrees ween op BDSM steet zum Beispill. Ech mute mer och net un et einfach ze wëssen op Basis vu wéi déi Leit sinn, well dat gesäit een engem net un. Mee jo, wann ee Heterosexuelle mech freet, wéi hu Fraen da Sex, wat maacht Dir dann? Da sinn ech mer, kann ech mer zimmlech sécher sinn, dass déi Persoun net op BDSM steet, well soss wéisst se, dass et eben nach esou e spillerescht Element gëtt oder nach méi e breet gefächert Verständnis vu Sex, wat iwwert, jo, Penetratioun einfach erausgeet. Jo.
An ech mengen, et fänkt jo schonn nëmmen domadder un, datt Leit soen, wann zwee Fraen oder zwee Männer matenee Sex hunn, ass et kee Sex. Oder et ass kee Sex, wann s de niewenenee masturbéiers. Oder et ass kee Sex, wann nëmmen eng Persoun quasi befriddegt gëtt. Oder dass kee Sex wanns de nemmen eng Massage kritt hues währends de dech selwer upaaks.
Oder dass kee Sex wa keen en Orgasmus hat. Jo.
Also deelweis gëtt eben och sou déi Definitioun vun der Penetratioun ersetzt duerch eng aner Definitioun, dass zum Beispill dann Leit soen, jo mee d'Definitioun vu Sex ass dass déi Leit, déi involvéiert sinn, en Orgasmus hunn. So, nee. Och ja. dat net. Ja. Mee dat kläert och d'Fro, äh, ob ähm, Leit an enger Heterokonstellatioun äh, queere Sex kënnen hunn. Well ech mengen hetero heescht jo net heteronormativ, also dass du quasi déi ganz normativ Virstellunge vun äh, vaginal penetrativem Sex, ja. dass du denen nogies.
Ja. An das natierlech Ëmmer d'Fro, ok, wann s de keen heteronormative Sex hues, hues de automatesch queere Sex? Ech weess et net, mee just nach eng Kéier fir all déi Leit, déi elo lauschteren, Nëmme well een, well en Cis-Mann mat enger Cis-Fra Sex huet, heescht dat net, dass se onbedéngt mussen heteronormative Sex hunn. Also dat ënnerstelle mer natierlech kengem. Generell wees een einfach net wat Leit maachen yes. ausser et freet een se äh, an se erklären engem et ganz am Detail. Hmm. Net all ähm, Persoun mat enger Vagina gëtt gäre vaginal penetréiert, net all Persoun mat engem Penis penetréiert gären en aneren Mënsch äh, mat sengem Penis. Äh, och schwul Männer, also et, et äh, vill Leit mengen dass all schwule Mann Analsex gär huet, neen ass net esou, dofir net einfach all d'Leit an en Dëppe geheien, well ee weess, ah ech weess mat wéi engem, mat wéi enge Leit s du schléifs, ech weess wéi eng sexuell Orientéierung s du hues, also weess ech ganz genau wat s du am Bett mëss. Jo,
jo an do muss mer natierlech kuerz iwwer Pornoe schwätzen, well vu wou kréie mer déi Biller? zum Beispill vun zwou Fraen, déi matenee Sex hunn oder zwee Männer, déi matenee Sex hunn oder méi, zwee oder méi. Ähm, an also Porno u sech ass jo scho keng realistesch Duerstellung, wéi mer schonn a ville Rubricke feststelle konnten, déi Der an dësem Podcast héieren hutt, an et kommen der och nach. Mee virun allem Lesbeporno. fannen ech besonnesch schlëmm, well also de Mainstream Porno u sech ass jo am Groussen a Ganze fir en heterosexuelle Mann gemeet, a wann dann en heterosexuelle Mann eng Szen inszenéiert, wéi zwee Frae matenee Sex hunn, fir dass dono en hetero Mann ka kucken, kënnt einfach näischt Guddes derbäi eraus.
Ja. Als wierklech sou laang Fangerneel, ganz vill Dildoen, an ech soen net dass all Fraen déi mat Frae Sex sou kuerz Fangerneel hunn a kee Bock op Dildoe mee et ass sou nee Leit it's too much et ass net wéi dat geschitt. Mee et ass mol net nëmmen am Porno, ech mengen och wann s de a Filmer oder Serië kucks, do ass et och ëmmer Oralsex an Strap-on deen iergendswann. agefouert gëtt. Ja, yes, also Strap on den Emotional Dildo. Yes. Ech hunn effektiv drwer no geduercht, well ech drwer no geduercht hunn, okay, fir so äh, heteronormative Sex hues du einfach mega vill Virlagen, also basically all Film an all Porno. A fir queere Sex halt net, hues mm -mm. du kinn so eng, keng so eng Geschicht quasi, wat cool ass, ähm, weil du vläicht dann méi liicht och kanns aus der norméierter Virstellung ausbriechen, well ja. muss selber irgendwie den Geschicht da erzielen also ja. quasi ähm, mir et ginn aber auch pur Filmer die äh, ganz an, entre guillemets gut queere Sex durchstellen zum Beispiel der Handmaiden ähm, fand ich ziemlich cool wissen du gesehen mm -mm, nee. ähm, muss ich da mal machen yes
Et gëtt e Liewen befirs de de Handmaide gekuckt hues an en Liewen no deems de de Handmaiden gekuckt hues. Also ass wéckeg e gudde Film. Oder ähm, 100 Beats per Minute, also op Franséisch äh, 100 Battements par minute. Ech weess net, ob s de dee gesinn hues. Nee, och net.
Tessi, ja, ech sinn enttäuscht vun der. Der grouss Lacunen.
Ähm, vun allem déi zwee Filmer sinn net sou al. Also de leschte Film spillt, ähm, ech mengen an den Achteger während der ähm, Aids-Kris an et geet och vill ëm sou Aktivismus. Ähm. An jo, do ass virun allem och eng, ech mengen et ass eng Handjob Szene dran am Film déi wierklech mega mega schéin ass. Also dat sinn zwee Filmer déi ech iech kann un d'Häerz leeën, déi fann ech cool. Jo a soss fannt ech et am Fong zimmlech cool, datt bei queerem Sex et vläicht net esou vill fir gemaachte Biller an dengem Kapp sinn, awer ech fannen trotzdem, dass een sech net dovunner ka fräi maachen. Also déi éischt puer Jore wou ech Sex mat Fraen hat, war ech mindestens genau esou veronséchert wéi an enger Heterokonstellatioun. Also ech muss éierlech soen, vue dass d'Leit jo ëmmer esou verwirrt sinn, wat Fraen am Bett maachen, déi Situatioun huet sech fir mech ni gestallt. Also et war ni sou. Sou, ech sinn eng Fra, du bass eng Fra. Wat maache mer da lo? Wat maache mer lo mat eise Kierperdeeler, mat eise Genitalien? Dat, dat geet jo guer net aneneen. Also ech mengen, ja, mee du laachs, mee et ass einfach sou absurd, well Du mëss einfach wourop's de Loscht hues sou. An ech mengen dat ass sou de sprangende Punkt an dat ass dat was du, wouriwwer s du och elo geschwat hues, eben ofweeche vu Biller déi s de gesinn hues a wat s de mengs wat all Mënsch mécht a wat s du och solls maachen an einfach erkundschaften wourop's du Loscht hues an dann ergëtt sech dat einfach. Also Natierlech ass et e Léierprozess an esou weider, mee an et huet och vill mat Kommunikatioun ze dinn, mee et gëtt net esou déi eng Saach, déi s de muss maachen, fir datt et queere Sex ass. Jo, nee. Gëtt et einfach net.
Nee. An ech muss soen, ech hat och scho mat queere Persoune relativ normative Sex, also wou et wierklech esou mega genitalzentréiert ass an zack, bumm, dees dech aus, Hänn un d'Genitalien. die eng Person könnt die aner Person könnt an dat waret so. ja.
an ja ähm, wat jo okay ass also ja, ich mein, wat, wat mega okay ass me wat net heescht dass et mega ähm, weltbewegend a groundbreaking muss sinn fir queere Sex ze sinn, mir dat definieren noch so bëssen fir sech selber. Ja, klar.
Par rapport zu queerem Sex si mer eng ganz Rei vun esou Mythen agefall, déi esou kurséieren. Bon, mir hunn elo iwwer verschiddener scho geschwat natierlech. E weiderer sinn och zum Beispill, dass ee bei queerem Sex net brauch ze verhüten. Queere Sex an deem Sënn, dass, jo, zum Beispill zwou Persoune mat enger Vulva oder zwou Persoune mat engem Penis matenee Sex hunn oder méi.

eng Gebärmutter huet an Eezellen, voilà, et muss een net sech als Fra definéieren. Jo, ech hunn an der Virbereedung, wou s du dann iwwer queere Sex geschwat hues, war ech geduecht hunn, esou, jo, mee ech, hm, kann nëmme quasi aus enger cis, cis-geschlechtlecher Positionéierung eraus schwätzen, also cis heescht, dass ech mech mat deem Geschlecht identifizéieren, wat ech bei der Gebuert zougeuerdnet krut an dann hunn ech eng Broschür gelies, déi zimlech cool ass vun dem Veräin Transrecht, déi heescht Körper, Sexualität und Beziehungen für junge Transmenschen. Mir maachen de Link ënnert d'Beschreiwung vun eiser Website. An déi Broschür geet och zimlech cool drop an, wéi quasi Sex a Sexualitéit fir Transmënschen oder net-binär Mënschen ass an och do gëtt zum Beispill ugeschwat schwanger ze ginn fir Transmänner, an déi mussen dann zum Beispill zu deem Moment einfach Testosteron ofsetzen, an da kann et schonn einfach och gutt sinn, dass de schwanger gëss, bezéiungsweis wann s de Testosteron hëls an du gëss schwanger, da muss de dann ofsetzen an esou. Also dat genau sinn och einfach Informatiounen, déi s de soss esou net matkriss, an dat ass zimlech schued.
fir neig op meng Mythen zréck ze kommen, äh, ech weess net, ob dat wierklech e Viruerteel ass, mee ech kéint mer virstellen, dass verschidde Leit dat hunn, dass Fraen, wa se matenee Sex hunn, dass dat ëmmer zäertlech ass, an wa Männer matenee Sex hunn, dass dat ëmmer mhm. rau ass. Mhm. Ähm, oder och zum Beispiel d'Virstellung, dass wann zwou Persoune vum selwechte Geschlecht matenee Sex hunn oder och einfach net, jo, hetero Persoune Sex hunn, dass dann ëmmer ee souzesoen dee männleche Part muss iwwerhuelen an deen aneren dee weiblegen. Jo, wat jo nëmmen eng aner Ëmschreiwung ass fir eng Persoun ass aktiv an eng Persoun ass passiv. A natierlech ass dann dat männlecht konnotéiert mat Aktivitéit an dat weiblecht mat Passivitéit, wat souguer bei heteronormativem Sex absolute Bullshit ass. Also wann s de eng Vagina hues an déi uspaans an däi Beckeboden uspaans an, also esou, da se, dat ass keng passiv Saach. Jo, nee. Du hëls eppes an der op. A meeschtens wiesselt dat jo och of, esou wéi aktiv oder passiv een ass. Jo. Mee bon, also jiddefalls, et gëtt awer Leit, déi sech als butch oder femme zum Beispill selwer definéieren, wat awer och voll ok ass. Dat heescht, jo, dat kann een als Selbstdefinitioun vu Persounen muss een dat respektéieren yeah. mit kann en awer net soen ah, äh, ich denken dass du de Mann an der Beziehung was du was yeah. an der Beziehung yeah, yeah. Ähm, an dat andere ze soen mm. opzwangen ja an ich mengen ab en sech als Butsch oder Fam definiert ähm, seet nach gun nicht darüber aus wer den beim Sex mischt nee dat sowieso auch nicht. ja
Hues de nach aner Mythen? Ouh Top and Bottom hunn ech nach. Oh yes.
Also dass virun allem gëtt dat benotsch benotzt bei benotschttsch benotzt bei schwulem Sex, dass de dech muss entscheeden ob s de en Top oder e Bottom bass. Also wann s de Top bass penetréiers de a wann s de e Bottom bass gëss de penetréiert. An dass dat esou eng fest relativ fest geschriwwen Saach ass och.
En Mythos deen ech nach hat war dass all queer Leit openee stinn. Mhm. Das, ah. ja. oh, hat ass lesbesch, hat ass lesbesch. Uh, da muss ich ze verkoppelen, well die werden ganz secher op ne stoen. nee. Das genauso wie bei heteroen och. Heiansdo fillt een sech higezunn zu engem an heiansdo net. Voilà. Sou einfach wéi dat. Ja.
An als leschte Mythos hat ech nach, dass bei queere Sex keng Vergewaltegung kann stattfannen, woubäi ech Ja. do haaptsächlech eben un zwou Persoune mat enger Vulva geduecht hunn, well, ja, déi D'Haaptdefinitioun vu Vergewaltegung ass jo, datt eng Penetratioun muss stattfonnt hunn. Ja, also datt iergendeppes iergendwou erakënnt. Ja, voilà.
An et ginn awer och méi breet Definitiounen dovun. Bon, dat ass e Risenthema fir sech. Mee ech perséinlech géif soen, Also ech fannen et muss net eng Penetratioun stattfond hunn, ja. fir datt ee vun enger Vergewaltegung ka schwätzen. Ja, also vun allem do sinn d'Begrëffer jo och schwiereg. Ech menge Vergewaltegung rifft scho vill dat Bild vu Penetratioun mhm. an de Kapp, während sexualiséiert Gewalt jo am Fong wierklech vill vill méi breet ass an einfach eng Persoun unzepaken äh, op länger Dauer, wann se dat net wëll, ass halt einfach net okay an dat ass schon sexualiséiert Gewalt. Ja. So. Ja.
An dat kann och psychologesch sinn. Also dat muss net Jo, sexualiséiert Gewalt kann och äh, einfach nëmmen eng sexuell Belastegung sinn, ja. so, zum Beispiel. Ja, ja.
Mhm. Ausserdeem, wann zwee Transmänner mateneen an d'Bett ginn, dann heescht dat jo schwule Sex, och wa vläicht do zwou äh, Vulven sinn. Ähm. Genau an das also quasi wat fir eng Geschlechtsidentitéits du hues ass méi wichteg wie wat fir e Kippers du hues. So. Sommer ähm, eng cis Fra an en cis Mann hu Sex mateneen an eng vun den zwou Persounen definiert sech als hetero an die aner Persoun definiert sech als pansexuell. Mhm. Da si se net an enger hetero Bezéiung an sou keen heterosex theoretisch. Ja.
Voilà, dat wollt just äh, vun dir bestätigt kréien. Merci. Ciao. Schönen Abend. ähm, ja. An eng Fra ass och eng Fra, wann se heinst du gären e geblose krit. Ja. An heinst du ass doch hëllefräich einfach verschidde Kierperdeeler anesch ze benennen oder ëm ze deiten. Oder dat och okay se net wëllen ze benotzen. Ech hun Sexzeen an Disobedience ganz schei fand.
Hun ech net gesinn.
Ah, lo hues du mol eppes net gesinn. Ma dann maache mer fir d'nächst Ga eis Hausaufgaben. Ech kucken deng zwee Filmer an du kucks mäi Film. Ok.
Hues de Easy gesinn? Nee.
Da kuck dat och. Dat ass eng Netflix-Serie. Do hues de och eng zimmlech gutt Sexzeen zwëschen zwou Fraen. Eng Serie?
Yep.
Da mhm. wees du wat du den Owend mëss.
Ech mein schon net souge gesinn si man net secher. An da komme mer zu eiser cooler Rubrik mam coolen Tassi.
Mir hu schon driwwer geschwat, datt och a Bezéiunge ka Gewalt passéieren. An déi ka ganz ënnerschiddlech ausgesinn. Dofir haut eng Rubrik zu emotionalem Mëssbrauch.
Romantesch Bezéiunge gehéiere mat zu den intimste Relatiounsformen. Se kënnen eng Quell vun Zäertlechkeet, Léift an Ënnerstëtzung sinn. Wann ee sech esou no ass, besteet awer och ëmmer d'Gefor, dass een ongläichméissegt Muechtverhältnis entsteet an deen een probéiert deen aneren ze kontrolléieren, bewosst oder onbewosst. Well et vill méi oft virkënnt wéi ee menge kéint an oft net ganz einfach ze erkennen ass, geet et an der Rubrik vun dëser Woch ëm Mëssbrauch a romantesche Bezéiungen. Et sief op dëser Plaz gewarnt, dass am Folgende verschidde Forme vu Mëssbrauch opgezielt gi wäerten. Wann een u Mëssbrauch an enger romantescher Bezéiung denkt, kënnt deene meeschte warscheinlech direkt physeschen oder sexuelle Mëssbrauch an de Kapp. Dobäi ginn et nach ganz aner Forme vu Mëssbrauch, emotionalen, finanziellen an digitalen zum Beispill. Verschiddener dovun si méi, anerer manner offensichtlech. Hei e klengen Iwwerbléck iwwert d'Aart a Weis, wéi sech emotionale Mëssbrauch manifestéiere kann. Emotionale Mëssbrauch kënne Beleidegunge sinn oder een ujäizen. Dat kann awer och heeschen, dass een dech an der Ëffentlechkeet blousstellt, der seet, wat s de solls undoen a wéi s de dech solls behuelen, dech permanent kritiséiert oder der verbitt, Kontakt mat Frënn oder Familljememberen ze hunn. Weider Formen si Stalking, Gerüchter verbreeden, engem Gewalt undroen oder domat droen, sech ze suicidéieren, wann een net kritt, wat ee wëll. Wann eng Persoun dech konstant fir hiert schlecht Verhale verantwortlech mécht oder der domat drot, deng Geheimnisser weider ze verroden, ass dat och emotionale Mëssbrauch. Oder och, sech weigeren nozelauschteren, engem anzerieden, dass ee sech alles just agebilt huet oder sech falsch un eppes erënnert oder Gefiller a Bedürfnisser vun deem aneren erofzespillen. Emotionale Mëssbrauch kann face à face passéieren, awer och online. Wann een dech ënner Drock sëtzt ëm Fotoen vun dir ze schécken, oder dir reegelméisseg géint däi Wëllen Fotoen oder Messagë schéckt, ass dat och eng Form vu Mëssbrauch. Genau sou verhält et sech domat, wann een dech ënner Drock sëtzt fir e Passwuert vun dir ze kréien, oder rosen ass wanns de net permanent iwwer Telefon oder online ze erreeche bass. Emotionale Mëssbrauch verursaacht zwar keng kierperlech Péng, mee dofir awer emotional Péng. Am schlëmmste Fall fänkt d'Affer un ze gleewen, wat deen aneren em sot. Et hannerfreet sech permanent selwer, et fillt sech domm a wäertlos an entschëllegt sech dauernd. Éischt Unzeechen dofir, dass eppes net an der Rei ass, ass wann een am Gefill huet, dass eppes net stëmmt, och wann een net genau de Fanger op d'Ursaach dofir leeë kann. Och wann een ëmmer erëm litt oder säi Verhale sou reguléiert fir säi Partner och nëmmen net rosen ze maachen, ass dat e schlecht Zeechen. Mëssbrauch kann am Ufank nach harmlos wierken. Wann en awer iwwer länger Zäit ëmmer erëm optrëtt, kann dat dozou féieren, datt d'Affer sech duerchernee fillt, ängschtlech gëtt, sech isoléiert fillt, depressiv gëtt an d'Situatioun net méi richteg aschätze kann. Och wa vill Affer dat denken, et ass net hir Schold, dass se mëssbraucht ginn. Wann s du d'Gefill hues, dass däi Partner oder deng Partnerin dech kierperlech, sexuell an, oder emotional mëssbraucht, schwätz mat engem driwwer. Dat kënne Frënn oder Familljemembere sinn. Wann ee wëll mat enger neutraler Persoun schwätzen, kann ee sech awer och zum Beispill beim Planning Familial mellen. Jugendlechen steet ënnert der Nummer 116 111 ronderëm d'Auer en Uspriechpartner zur Verfügung. Am Fall vun häuslecher Gewalt kann ee sech un den Service d'Assistance aux Victimes de Violences Domestiques wenden. D'Nummer ass 26 48 18 62.